Илим сыала, чороччуну үөрэтии, бэйэм иннибэр туруоруммут суруктарым, аҕам өттүнэн чороччуну үөрэтии, хос эбээм Екатерина Семеновна, хос эһээм Филипп Петрович олохторун үөрэтии. Мин дьиэ кэргэним биһиги дьиэ кэргэн Трофимовка тиэликэйгэ олоробут. Ийэбит Валентина Устиновна Таатыттан Төрүттээх аҕабыт Давид Германов дьиэлиги иккэн культура үлэһиттэрэ бииргэ төрөөбүт төрдүөбүт Али Кавамбирис кылааска Майаттааҕы лицейгэ үөрэнэр, Айсен тохсус кылааска үөрэнэр, мин төрдүс кылааска үөрэнэбин, Герман бастакы кылааска үөрэнэр Аҕам төрөппүттэрэ, аҕам ийэтэ, аҕата төрүт дэлэгээссийэлэрэ, ийэтэ Любовь Филипповна, аҕата Герман Семенович Трофимовтара, эбэм дьыссаакка үлэлээбитэ, эһэм суоппар этэ, үс оҕолоохтор. Давид Германович, мин аҕам Лилия Германовна, эдьиийим Валера Германовна, эдьиийим эбэм төрөппүттэрэ эбэм Любовь Филипповна ийэтэ Екатерина Семеновна аҕата Филипп Петрович Захаровтара бииргэ туран үс сыл олорбуттар кинилэр уон оҕону төрөөтүн иитин улааттарбыттара хас эбэм герой ийэ аатын ылбыта билигин ааттарын ааттааттара элбэх сиэннээхтэр хос хос хос сиэннэрдээхтэр

Икки сүүсчэкэ туос иһитим киттэ төһө да саһыктар олорон халбаакка таптыыр, дьарыкыттана илиитин араарбакка истэнэрэ. Сылын аайы ыыталлар культура уонна спорт эстафетыгар уонна араас быыстапкаларга мэлдьи көхтөөхтүк айгыттан лауреат ордук аатын ылар хас аһын Филипп Петрович Захаров тыынча тоҕус сүүс уон биэс сыллаах балаҕан ыйын сибэкки күнүгэр Кубалаах диэн алааска дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүт бииргэ төрөөбүт биһиэлэ үс кыыс икки уол Аҕалара оһолго түбэһэн өлөн ийэлэрэ соҕотоҕун ииппитэ, кыра эрдэҕиттэн үлэҕэ эрэллэр, улаатан ханнык да үлэттэн соҕойдоҕойбото этэ, муҥха саастааҕар лэппиэскэ улахан дьону үөрэппит, бэйэтэ үс кылаас үөрэхтээҕэ, сэрии иннинэ уокка тутууга үлэлии сылдьабыт Курска өтөҕөх хаанын тохтоло кыргыһыннарыыга сэрлиспитэ. Эһэм Филипп Петрович сатыынча тоҕус сүүс төрүт иккис сыллааҕы Сэбиэскэй аармыйаҕа ыҥырыллыбыта. Бурятия сиргэ эһэтэ сүүс сэттэ уон номерыгар байыаннай чааска үөрэммитэ. Тыйынча тоҕус сүүс төрүт үс сыллааҕы алтынньы ыйга иккис Украинскай фроҥҥа үс сүүс отут үс стрелковай испуолкаҕа суруллубута ровно диэн куораттан Дубно диэн сиргэ сэрэлиспитэ Курскай тоҕой кыргыһыытыгар кыттыбыта Дьэ уонна үрүҥ күн хараары кыргыһыытыгар Уратытын үһүө эрэ буолан хаалаллара тэһика кыргыһыыларыгар төбөтүгэр тапыллар өлөр өлүөтүн табаарыһа уонна командира быһыытабыттара Санчааска аҕалбыттар Төрдүн ухханна көрүстэтэ оруобуна куоракка, госпитальга өйө суох сыппыта, онтон Өҥкэмэли диэн куоракка көһөрбүттэрэ, Киевка сэттэ хоммут Молотов диэн куоракка, онтон Москваҕа госпитальга сытан эмтэннэ, тыынча тоҕус сүүс биэс Биэс сыллааҕа иккис курбалааҕа инбэлиитэ буолан дойдутугар эр кииллэр үдүөрэн дойдутугар дьонугар командира бэйэтин дьаһытын бэлэхтээбитэ ол дьаһана эһэм Филипп Петрович өлүөр диэри кэппитэ Билигин оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр командир бэлэх чаһыыта эһээбит туһунан сырдык өйдөбүл буола сылдьар. Бу эһээм чаһыыта. А, Бу эһэм мэдээллэрэ. Түмүк хас биирдии киһи аймахтарын төрүттэн биллиэхтээх мин бу үлэни толорон хас эбэм Сахарова Екатерина Семеновна тус ис э, маста- мастаара хас эһэм Филипп Петрович Аҕа дойду сэриитин кытылааҕа буоларын, билим кинилэрин